Күңелле иртә программасы эфирда һәм инде алдан безнең аралашу вакыты керер тордан туры шалтыра торсыз 5489 21. Билгеле, сәяхәтне күпләр ярата. Чит илләргә чыгабыз, йөрибез. Ә менә чит илгә килеп төшкән безнең кешене әллә никадәр көтелмәгән хәлләр сагалый, моны беләбез микән? Бу бигрәк тә аралашу культурасына әлбәттә кагыла. Бер гөнаһсыз хәрәкәт тә сезнең өчен бик зур күңелсезлек белән тәмамланырга мөмкин. Сәламләшүдән башлыйк әле. Латин Америкасында, гарәп илләрендә һәм Европаның көньягында халык күрешкән вакытта озак һәм инде чап-чап итеп үбешү ягын карый. Әмма фарсы култыгына барып чыксагыз, икенче җенес вәкиле белән бүрек үбешә күрмәгез. Бу гарәпләр өчен иң әшәке күренешләрнең берсе. Ирләр ирләрне, хатын-кыз хатын-кызны гына үбә ала. Япониядә, Корея һәм Таиландта күрешкән чагында Кул кысарга ашыкмагыз. Кабатлыйм, Япония, Корея һәм Таиландта күрешкән чагында кул кысарга ашыкмагыз. Ә, э, ничек күрешергә соң анда? Сорау бу сезгә булачак. Япония, Корея һәм Таиландта ничек күрешергә? Димәк, кул кысырга ярамый. Ә ничек күрешәләр әлеге илдә Япония, Корея һәм Таиландта? Сорау бирелде, уйлый торабыз. Киттек алга таба. Японнар һәм Кытайларда киң итеп елмаю, гарәпләрдә әңгәмәдәшнең күзенә карау гадәте бар. Итальяннарда һәм латиносларда иң көчле мәсхәрә бу төртмә һәм шәнти бармакны тырпайту. Америкалылар өчен искә тырпайткан урта бармак, испанлар өчен тиенгә җыелган бармаклар, э, селкеткәләү сагутлар өчен аякны аякка атландырып кую бу инде шулай ук э, төртмә дип атала һәм бик тә ачуны китерә аларны. Америкаларның атаклы окей хәрәкәте бу бармаклардан ясалган түгәрәк. Төрле илләрдә төрле мәгънәгә ия икән. Мисырда ул янау, Япониядә акча түләүне сорау, Бразилия һәм Грециядә мәхәббәт белән шөгыльләнергә тәкъдим ясау икән. Э, сорау бирелде, дуслар. Япония, Корея һәм Таиландта гомумән ничек күрешергә, күрешү ничек башкарылаганда. Димәк, кул кысарга ярамый булды. Ә ничек э, күрешәбез соң? Япония, Корея һәм Таиланд э, әлеге илдә. Шылтыратыгыз 7489 21 Шалтыратучы бар. Танышабыз, тыңлыйбыз. Алло, кем булабыз? Әссәламу алейкум, кызым. Алейкум әссәлам. Булсын инде көне төне сезне тыңлаучы. Рәзия апаң инде Милешкә бистәсеннән. Менә минем шәк, беләсең алар ничек исемләш. Алар уң кулларын йөрәк ягына куялар да, Менә, әйме, уң кулларын күтәреп, йөрәк ягына, елмаеп кына матур иттереп, башларын ияләр. Менә шул минемчә аларның исәнләшүе. Ага, рәхмәт.
Рәхмәт Вазия апа, фикерегезне ишеттек һәм инде хәзер көтәбез башка радио тыңлаучыларыбызны. Аннары инде чагыштырып куярбыз. Э, бездәге җавап белән э, әлегә э, әйе дә димим, юк та димим. Димәк, сезнең җавапларны тыңлыйбыз һәм ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. Шалтыратучы бар, тыңлыйбыз. Ямсыз кара каршы баш киемнәрен салып түгел микән? Димәк, кара каршы. Баш киемнәрен салып. Ә баш киеме булмаса? Э, ансын.
Ул вакытта нишлибез? Бар күрешергә кирәк, шулай бит. Ага. Яхшы, уйлыйбыз, уйлыйбыз. Э, җаваплар кабул ителә, э, ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. Шалтыратучы бар, тыңлыйбыз. Тын, тыңлыйбыз, исәнмесез. Ике кулны кесәмә куеп карап башлау, башларын ияләп. Аха, менә әле генә безгә шалтыраткан радио тыңлаучыбызның җавабын сез хуплыйсыз, име? Яхшы аңладык. Э, мин әлегә э, бер якка да авышмыйм, димәк, бары сезне тыңлыйм һәм ахырдан инде нәтиҗә ясарбыз. 8 сәгать 21 минут. Э, чит илдә, бу инде Япония, Корея һәм Таиландта. Кул кысышырга ярамый, ә менә ничек исәнләшергә? Тыңлыйбыз. Шалтыратучы бар иде. Җавап бирсә. Алло. Юк. Озак көттермибез. Шалтыратсагыз, шунда ук безгә хәбәр бирегез, җавап бирегез. Э, Япония, Корея, Таиланд менә әлеге 3 ил, 3 илдә бер төрле. Э, ничек э, ничек күрешәләр? Нинди юл белән күрешәләр? Кул кысышмыйбыз дидек. Алло.

Менә индуслар һәм болгарларда бездәге юк дигәнне белдерүче баш хәрәкәте аларда әйе дигәнне аңлата икән. Шулай ук буталмагыз. Тыңлыйбыз.
Күңел радиосымы? Күңел сезнең җавабны. Ага, тыңлыйк сезнең җавабны.
Ничек әйтәм, без Токиода булдык бер ай. Әйе.
Менә шунда инде э, күрдегез. Әллә кемнең тавышы ишелә. Җавабы радионы. Радионы җавабы. Үземнең тавышым үземә ишелә. Шулай, тавышны кысарга кирәк. Әйе, үзегезнең тавыш үзегезне бутаячак. Безнең абзыйларның кырыенда гына кибеткә кердек. Бар, тыңлыйбыз.
Шалтыратучан инде нәтиҗә ясарбыз. Кабул ителә, ахырда җаваплар куйбыз, уйлыйбыз. Яхшы уйлый. Бар диеп, деме? Шулай күрсә, беренче карчык әйтте, күрешү. Ана яза Япония.
Тыңлыйбыз. Кул кысышмыйбыз дидек. Алло. Нинди юл белән күрешәләр? Ничек күрешәләр? Ничек юлда бер төрле? Таиланд әлеге 3 ил, Япония, Корея, Егетләр үзегез сез татарча сөйлә, татарча әйтегез ди. Үткәрәбез дә исәнмесез дигән булабыз инде. Нәрсәдер әйтергә кирәк бит кергәч. Һәрбер кибеттә шундый әйтеп бетергесез елмаю. Нидә гомумән Япония турында сөйләсәм, сөйләп бетерә торган түгел. Димәк, сез бер ай яшәдегез анда. бер ай кунакта булдык безнең абзыебыз революция вакытында чыгып киткән дә вакытлар үткәч ул безне эзләп тапкан вакытында хат язса да ул хатларны әткәй куркып алмаган сталин заманында безнең бер туганыбыз барып чыккан не белән экскурсиянең җитәкчесе булып Әйе. Политика белән ниләр алып барган инде. И ул шуннан тегеләрдән чирләймен бүген чыкмыймын әле дип абзыйларның адресын алып ул аларны шалтыраткан абзый әйткән сәлисә булган инде трубканы э, әгәр русча эндәшәләр икән сөйләшмә дип әйткән инде абзый юк ул да русча сөйләшми татарча сөйләшә ә нишләп русча русча булса нигә алай аларның русларга карата вражда сөйләп бетерерлек түгел. Без безнең дә гаебебез юк. Сөйләсәң бу бик күп нинде. Димәк, димәк менә тагы бер кагыйдә, әгәр дә Япония Токиога барып эләксәгез, димәк э, татарча сөйләшергә тырышыгыз, русча түгел. Бу шулай бер кагыйдә. Э, бик кирәк сүзләрне японча әйтте. Сез үзебез генә чыгып китәбез. Әйе. Э, онда халык гел бер төрле. Без аерылып торабыз. Мин әле үзем кара, ә ирем грузиннарга ошаган кебегрәк. Аерылып торабыз. Сезне бәлки сорарлар берәр ничек теге югалып калмагыз диеп инде теге рәхмәт исәнмесез дигән ә ничегрәк анда сүзләр әйтегез әле истә калган булса нинди сүзләр мәсәлән истә калдымы ринат нинди сүз истә калды әле безнең тик кичә кенә ниткән кичә менә шулай димәк еш әйтелмәгәч хәзер инде онытыла бара Практика диләр, практика кирәк бу очракта, әйме? Яхшы, исемегез кем булды, апа, сезнең? Гөлсияр апа.
Гөлсияр апа.
Димәк, сез кайчан бардыгыз, быелмы? Без юк.
Без бардык, безгә 50 яшь иде 89 елда. О, күптән икән инде.
Берничә тапкыр, күп тапкырлар кайтты. Ул иң беренче килүе Бакуга дини конференциягә килеп, шуннан Горбачев властька килгәч, менә шуннан ябышты инде. Мәскәү рөхсәт итте, Казан рөхсәт итмәде. Казан үзенең пычрагыннан курка дие, Мәскәү рөхсәт итте дие, абзыебызны Тәлгат э, кем әле? Тәлгат хәзрәт алып алып килеп керде монда. Э, тагы кайчан җыенасын ничек элемтә бармы хәзердә менә сөйләшеп торасызмы? Юк, абзыебыз үлеп китте. Өч ел бик чакырды. Ну, анда кыен. Тугыз сәгать самолетта очтык. Бик авыр булды. Мин еле исән калдым үзем. Ә балалар белән менә ничек аралашасың? Аларның балалары белән туганнарында? Аларның балалары юк, но туганнар бар. Хат язып без ике гаилә, ике гаиләнең Рафаэль Адутов э, аралашалар. Бик сагындык, бик күрәсебез килә дигән хәлләрен алдык. Сәлисә апаның исәнлеген белеп торабыз. Э, сөйләшәбез телефоннан. Э, күп инде монда сөйләсәң менә шулай бу бик зур безнең тормышта тарих та булды бик кызыклы күренеш тә булды безнең гомеребезгә дөньяга чыга да алмас идек япония сөйләп бетерә торган да түгел бөтен дөнья елмая ой бер сөйләсем
дөнья елмая димәк япон халкы менә шулай елмаеп э, кояш кебек елмаеп торалар шулай бит Әй, аэропортка төшү белән әйтерсең лә безнең аэропорттагы кызлар, алар инде официальный киемдә, аларның елмаю йөзләрендә. Менә бу э, э, Гөлсәйрә апа, бу гадәт, бу японнар һәм кытайлардагы елмаю, алар киң итеп елмаялар, аларда ул гадәт, сиңген нәселдән нәселгә килә. Менә бу бара хәзер дә, бүгенге көндә дә дәвам итә, чөнки бу шушы милләт халкына гына хас әйбер. Алар аларда менә шундый гадәт бар. Билгеле, э, татар халкы да ачык, әмма э, монда инде башка елмаю, шулай бит? Әйе, менә алдан безнең машина узып китә хәзер. Ой, без туктап калабыз. Хәзер алда машина тора, ул да узмый, мин дә узмыймын. Һәм мин аның йөзенә караган идем. Елмайган, э, сезгә юл бирә.
Күлмәк кара костюмда, галстукта, аппак перчаткада елмаеп миңа карап тора. Менә Чыгып шулай. киттем инде, шул кадәр елмайган кеше. Билгеле. Менә кайчан инде барганыгызга әле һаман да истә. Шулай бит барсы да, Ой, барсы да истә. Гомергә күп мактый гомер бирсә, онтырлык түгел ул. Антарлык түгел. Торып, торып исләремнән чыгарам. Торып, торып абзыема рәхмәт укыймын. Ул безне шул кадәр чакырды. Мин үзем лично бик нык курыктым. Просто курктым самолетта озак үсәсе, диңгезләр өстеннән очасы. Ой, бу бик ни булды инде безнең өчен. Әле кем белә,
гомер булса, җай булса, бәлкем тагын барып кайтырсыз, кем белә, шулай бит. Менә шушы ул чирләп киткән, ул вот именно мине нык чакырды, ул мине ни өчен бик яраттым чын татарча сөйләшә белгәнем өчен монда кайттым безнең бит ара тирә урыс сүзен кыстырып сөйләшәләр алар шунда бе- алты айда алты ай булган абзыйга чыгып киткәндә аңар инде хәзер алтмыш ничә яши монда килгәндә менә мин сезне тыңлап торам да ди мин сөйләгәндә хәзер ди японча сөйләем ди ярты сүзне яртысын сез ничек аңларсыз микән ди нишләп болай монда күп инде сөйләсәң менә шулай ә мин чын татар баласы мин алай Мин аңлап алдым абзыйның төп ниен. Чын татар булганым өчен, чын татарча сөйләшкәнем өчен бик Якын хөрмәт иткән. итеп. Безнең э, ниләр әгерҗе яклар дигәндәй кунакчыл да халык Аллага шөкер. Ул безне бик яратты и бик нык чакырды. Сез без сез безгә дөньяны күрсәттегез, бөтен туганнарны күрсәттегез. Без дә сезгә сезне күрсәтәбез диеп үлсәм үләм японга барганда үләр дип әйтеп әйтерләр дип әнкәйгә менә шулай дип сылулашып чыгып киттем арага. Яхшы. Ишә безне самолетның койрыгына утырттылар. Койрык төшә дә китте, төшә дә китте, үлә дирим. Тагы да бар.
Аннан соң Әйе.
стюардессаны чакырдык та, Күчтегез. кнопкага басып, ул безне летчикларның артына ук мине беренче класска утыртты. Беренче класста миллионерлар гына оча, ике класста япон балалары оча. Алар, видимо, Россиягә нәрсәгәдер йөриләр. Бөтенесенең кулында пакетлар. Әйе. Хәзер мин летчикларга карап, тәрәзәләрне ачып җибәрделәр, алларыма яптылар. Менә шунда бер үзем бардым беренче класста. Тыңлап торам, кешемә инде ул да, артта койрык төшә, минем бит андый опыт юк, ул кадәр еракларга чыга. Ага, ага, менә шулай.
Зур рәхмәт Гөлсия апа, инде э, бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты. Шулай дөрес. Э, сәламнәрегезне юллый аласыз һәм инде нинди җыр ишетәсегез килә, бик теләп сезгә әлбәттә. Әйе, бик теләп җыр куярбыз. Минем сәлам әйтә торган кешем юк. Юк. Чөнки э, энем бар, сеңлем бар. Әйе. аларның эшләре моннарыннан ашкан тыңламыйлар җайлары юк удмуртиядан минем монда дусларым яшьлегем калды бөтен дусларым калды бөтен дөньябыз калды мин үз җиремдә яшәргә тиеш мин бик нык җырларга гашыйк кеше үзем мин җырчы түгел мин күңел радиосы минем бәхетемнән яшьлегем сугышка туры килсә картлыгым менә шушында китереп утыртты аллаһы тәгаләнең язмышыдыр бу Мин шул кадәр канәгать күңелдән, күңел булмаса, нишләгән булырым мин хәзер? И шушыларны күңел радиосына бер сөйләсем килә, и минем эфирга бер вакытта да чыкканым да юк. Менә. Мин сезне шул кадәр тыңлаймын, шул кадәр яратам, шул кадәр сезгә ярсый-ярсый үземнең шушы ниләрне сөйләсем килә. Һәрбер сулышыгызны тыңлаймын. Димәк, тагы шалтыратырсыз әле. Ә нинди җыр, менә кайсы җырчының Эльмира Нагимованың менә ни бар, Рада җырлап миләр, Ленар җырладыр я. Ленарның Рада кирәгәйме?
Әйе, Ленар сузып, сузып гармунда уйный. Ул шундый иттереп уйный үзебезчә, без бит гармун заманында яшәдек. Ул уйный, минем әткәй белән кикриемә кайтып утыралар, ул уйнап туйганчы мин рәхәтләнеп җылаймын. Гөлия, менә сиңа да әйтәсе сүзем бар икән, кызым. Син дә менә син именно син гармунда уйнаттың беренче тапкыр әле соңгы көннәрне генә. Безнең күңел радиосында гармунда уйнау юк. Гармун күбрәк булсын дисез әйме? Яхшы, без моны истә калдырабыз. Чөнки күңел радиосын без тыңлыйбыз, безнең буын тыңлый. Без үстек гармун белән. Яхшы.
Менә Раданың ике җыры бар, Яна еләк һәм гөлләрем синекедә. Мин Раданың бер генә җырын тыңладым Ленардан.

Әйтер сүзләрем бик күп. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Инде яраткан җырыгызны, яраткан җырчыгызны тыңлагыз, э, Рада башкарыр. Э, чыннан да, э, менә әлеге радио тыңлаучыбыз Гөлсия апа инде безгә шалтыратып әйтте, Япония, Япония турында. Моннан соң Япониягә барып үзе күргәч инде әңгәмәне дәвам итүне кирәк тапмыйм, чөнки җавап, җавап монда тулы. Чыннан да, кулны куялар күкрәк кырына һәм инде бош ияләр. Бу Япония, Корея һәм Таиландта күрешкәндә Баш иешү бу артыграк кулкысуга караганда. Никадәр ныграк башыңны иясең икән, шул кадәр яхшырак. Без инде аны кинолардан күрәбез, димәк, япон халкын бетә, анда инде баш идәнгә хәтле хәтта ки иелә. Менә никадәр э, ныграк иелә, бу шул кадәр яхшы. Һәм инде Япониядә шулай ук менә гадәт э, киң итеп